Без дә Башкортстаннан, әйеме безнең әле яңа гына Башкортстаннан милләттәшебез Алмаз Фатихов белән элемтәне тыңладыгыз, әйе бит. Э, гомумән, сез килешәсезме аның фикерләре белән, сездә нинди тәэсир калдырды? Хәзер анда вәзгыять ничегрәк сез? Ну, мин инде үзем Башкортстаннан тумышым белән түгел, мин Башкортстанда бик еш булгалыйм. Ә, Ул минем теге кай вакыт дусларыма әйтәм, Бер аяк белән мин Башкортстанда, икенче аяк белән Татарстанда. Шуңа күрә Казанда булганда мин әйтәм, бездә Башкортстанда, Башкортстанга килгәндә әйтәм, мин бездә Татарстанда дип. Менә шуңа күрә буталып бетәбез инде без аннары. Ну, без инде мин үзем генә буталам, но кеше буталмый анарда. Шын шын барлыкта халык саны алу темасына күчсәк, э, мин тагын бераз әйтәм, э, мин Башкортстанда еш булгалый, менә әле үткән атнада гына булдым, аннан соң ике атна элегрәк булдым. Аны мин инде теге телефон аша элемтәм көн саен бара анда, өзелми менә э, Дөресенчә әйтәм, мені якын дусларым да белә, э, көн сайын көненә әләнчә кеше шалтырата һәм бу халык саналу турында хәбәрләрне сөйләп торалар. Мин уже арып та бетәм кай вакыт. Син Татарстанга караганда күбрәк Башкортстан яңалыклары белән. Бә, әлбәттә, ну ул вакытта шулай килеп чыга инде. Мин Татарстанны уже күбрәк теге СМИлар аша гына э, мәгълүматны бирәм. Ә Башкортстандагы мәгълүматны мына СМИдан башка миңа кешеләр үзләре шалтыратып хәбәрне сөйләп торалар. Э, Халык саналуга китсәк, монда инде теге э, әйтәләр бит, Сезгә нинди яңалыктан башларга, начарыннанмы яки яхшысыннанмы? Мин дә ул вакытта үзем теге киноларда кебек сайлыйм начарыннан. Шуңа күрә башта начар хәбәрләрдән башлыйк. Ә, Әлбәттә, басым хәзерге көндә бара Башкортстанда. Мин инде аны уйлаган идем, бәлки бу халык саны алуда ни- ничектер ә, яңа ысуллар гына кулланыр, иске ысуллар кулланылмас дип, менә 2002-10 елларда күп, ләкин кызганча каршы ул яңа ысуллар да кулланылды һәм искеләр дә. Искеләрдән нәрсә? Ә, мәсәлән, кайбер районнарда, безнең э, татар районнарында дип әйтәйен, көнбатышта урнашкан, анда әйтә, э, халык саны алып барган переписчиклар әйткәннәр, ну көненә хотя бер тугыз башкортны тапсагыз, э, бик яхшы булыр иде. Аннары барды, конкретный план төшерелде, 5 9 ноябрьгә хәтле 95% халыкны шутлап чыгарырга. Ә, чөнки безнең без беләбез, 15 ноябрьгә хәтле баралар, ләкин мондагы җирле хакимият Башкортстандагы аларын таптыралар 9 ноябрьгә хәтле э, күпчелек халыкны судлап чыгарырга. Аннары ә, тагын бер э, басым дип әйтсәк була инде, әйбит күбрәк әйтәләр, э, халыкны менә бу госуслуги аша үткәрмәскә. Менә без инде менә гел чакырабыз, сезнең эфирда да, бүтән мәгълүмат чараларында госуслуги аша катнашыгыз. милләтегезне саклар өчен, теге ниндидер фальсификация булмасын өчен. Һәм реальрәк, хакыграк була инде, хакыйкыйрәк була. Әй, хакыйкыйрәк. Һәм икенче момент инде хәзерге вазгыятны искә төшереп, коронавирустан сакланыр өчен дә дип менә ике контакт булмасын. Ике сәбәп аркасында.
Ләкин монда җирле хакимият инде кушкан халыкны госслуг аша үткәрмәскә, теге агитацияне кәметрәк, күбрәк кешеләр переписчик аша язсыннар. Ниә? Чөнки переписчик үзенә кирәкле хәбәрне яза ала. Аны үзгәртеп буламы соң ул резолюция? Ул кеше, если перепискасын үзгәрт язса, сез ул сез уже берничек тә үзгәртә алмассыз. Ә госуслуга аша язсагыз, сез аны әле халык саны беткәнче, сезгә QR-код буенча сез аны гел мәгълүматны үзгәртә аласыз. Юк, мин киресенчә сорыйм.
Әгәр менә син бер төрле әйтсәң, переписчик аны үзгәртә аламы? Үзгәртә ала, сез менә карап тормасагыз. Мәсәлән, менә олы яшьтәге, өлкән яшьтәге безнең әбиләр, абыйлар Алар бит инде теге тикшереп тормайлар, планшетта кем нәрсә язган икән. Хәзерге көндә имза куелмый анда, шуңа күрә переписчик үзе яза чыга. Шул ук вакытта, мәсәлән, кайбер урыннарда, шул ук Уфада менә миңа әле шалтыратып кына куйдылар, Уфада Инорс, анда ул район Уфаның инде, андагы бер бер абзыйга кергәннәр дә, переписчик аның исем-фамилиясен генә язган да, йә милләт, туган тел турында бер мәгълүмат та сорамаган. Бу ничек инде, сез, сез бит переписчик, сез аны үчи язарга тиешсез. Юк, безгә бүтән берәү дә кирәкмәй, дип чыгып киткән. Шуңа күрә бу абзый озакламый тиз генә малаена шалтыраткан да һәм әле бу переписчик чыгып киткән вакытта гына үзләре госуслуг аша тутырганнар. Менә мин хәзер инде уйлап утырам, бу абзыйның мәгълүматы ул госуслуг аша киткәнме яки менә бу ялган информация алган переписчик ашамы? Димәк, ул үзе тутырган булып чыга инде переписчик, переписчик, әйеме, кеше әйтмәгәч тә. Әйе, фамилияне гына, яки кайбер җирләрдә тоже шулай ук булды, переписчиклар керәләр, Э, исем фамилияны сорыйлар э, там фатирның э, зурлыгы турында сорыйлар милләтне анда сорыйлар а туган тел турында бер мәгълүмат юк мәсәлән шундый шундый да моментлар булды миңа аны күп сөйләделәр уфада андый ничек дип әйтәем андый каршылыклар әлбәттә әзерәк ул үткән җан исәпләрдә дә фальсификация уфа шәһәрендә кәм бик юк иде анда анда күбрәк менә кече шәһәрләрдә һәм районнарда булды татар районнарында ну хәзер инде күрәбез менә шундый Моментлар монда да кулланыла. Ну, хәер яңа, яхшы нигә, яхшы хәбәрләргә күчәек инде әйбет. Ә, яхшы хәбәрләрнең бересе, Башкортстанда хәзерге көндә официаль ә, цифрларга таянсак, Башстат биргән анда ә, бөтен халык санының үткән арасында 14% госуслуга аша үткән. Менә хәзерге көнгә хәтле. Мин инде ул үлим, алдагы вакытта бәлки дә аның саны артырдыр Ә, дип. ә күпме үткән икән соң? Ә, анысы? әле күп үткән 65 процент. 65 процент.
Менә 60, 14-е әйе, дигәнне 65-нең 14-е э, үткән э, госуслуга аша инде. М, Яртысы Ә, дип әйтеп булмый. Чөнки инде моны. именно әле яртысы дип әйтмәсәк тә, но ләкин аны аңларга кирәк. Анда бит менә мин сезгә әйттем, 9 ноябрьгә хәтле кушканнар 95 процент халыкны счетлап чыгара. Димәк, Башкортстанда э, теге переписчикларны куып, тизрәк-тизрәк үтергә дип кушалар, пока халык теге аңламады, госуслуга аша үтмәсен өчен. Шуңа күрә мин, минемчә, бу бик э, зур э, цифралар. Менә мин Татарстан белән конечно чагыштырмыйм, но Башкортстан өчен бу бик зур цифра. Шуңа күрә мин Ә моны Татарстандагы мәгълүматлар бармы э, сездә? Татарстанда әле пока әйтүче булмады моның буенча. Но минем минем уйлавымча Татарстанда кәмерәк булыр. Ни өчен ки Татарстанда ул хәтле без э, күп сөйләмәдек. Менә Гослуг аша айрым үтегез, үтегез, үтегез дип әйтәдер иген дә, менә бу э, коронавирустан сакланыр өчен гослуг аша үтсәгез уңайлырак була дип. Но э, именно теге үзеңнең милләтеңне саклар өчен дип анда агитация алып бармагыз, чөнки Монда милләтеңне урлау дигән фальсификация үткәрү дигән андый бездә мәгълүмат юк. Ә инде Башкортстанда бар үткән тәҗрибәләрен дә үтсәк, үткән җан исәпнең шуңа күрә инде менә мин уйлыйм, бу безнең агитация шулай ук халыкка үтте. Икенче момент, миңа кичә генә шалтыраттылар, менә Уфа янындагы бер районнан, исемен әйтеп тормыйм, әлбәттә. Анда җирле хакимияттәге кешеләр аша мәгълүмат безгә килде, халык бик менә бу башкорт булып язылу агитациясенә бирелми һәм күбесе гел үзе генә карап планшетта нәрсә басканын татар дип яздырырга тырышалар. Әлбәттә, бу шулай ук миңа уңайлы, теге әйбәт мәгълүмат дип әйтәм мин. Димәк, без татарның да, андагы халыкның да бу агитациягә, ничек дип әйтәем инде, Аллергия туйдырдык, шуңа күрә халык аңлый башлады нәсә икәнен һәм үзенең нәсә язганына и бик зур игътибар итә башлады. Димәк, үз аңы безнең милләттәшләребезнең Үсте, әйе. югары Аннан соң дигән тагын сүз. менә бер кыскача гына бер э, теге э, фикер алышу өчен мәгълүмат, теге Штирлиц киносында информация к размышлению диләр бит инде әйбит. Э, Мәсәлән, э, күп районнарда, хәзер татар районнарында шул агитбригадалар йөри, э, башкорт э, җырчылары, артистлары. Э, Мәсәлән, менә үткән атнада Дүртөйледә үтте. Э, һәм анда нәрсә кызык халыкнан да куып чыгып кертәләр э, бушка ул концертлар әлбәттә э, дом культураларда мәдәният йортларында үткәрәләр ләкин халык анда килми бу буш заллар диделәр менә яшьләрне бала чагаларны керткәннәр мәктәп балаларын менә анда мәсәлән теге атнаны стендап Э, артистлары килгән ну işte шаяр шаяру кызык мызык сөйләүче артистларын башкорт телендә яшьләр кергәннәр берничә бөтенесе телефонда утырган берсе дә тыңламаган чөнки халык үзе сизә бу ялганлыкны бу э, ничек дип әйтәм э, махсус эшләнгән махсус эшләнелгән әй бу тискәрелек бу бернинди дә теге алар өчен теге мәдәният үстерер өчен түгел кешеләрне кызыксындыру өчен түгел ә кешеләрне башландыр әйләндерер өчен килгәннәр халык аңлый һәм шуңа күрә анага шундый саботаж үткәрә Бу минемчә тоже бик дөрес. Димәк, безнең бу саннарыбызны татарның санын кәметсәләр дә, мин уйлыйм инде кәметерләр үткән унынчы елны җан исәбеннән, чөнки шундый сәясәт алып барыла. Ләкин халык моны аңлады һәм җәмәгатьчелек эчендә бу халык саны алуга ышанычу, ышанычлар булмыйчак. Алдагы вакытта инде, мин уйлыйм, ышанычлык булмагач, легитимность булмагач дип әйтәем инде бу халык саны алуга, без бу халык санын алдагы елларда ничек дип әйтәем, теге юкка чыгарга юкка чыгара алабыз. Мәсәлән, 89 нчы елны перестройка вакытында Башкортстанда дөресенчә халык саны алу үтте. Шуңа күрә 89 нчы елның саннары 79 нчы елны ялганлык санга караганда ул җиңеп чыкты. Халык аңлады аны ялганлык икән һәм хәзерге көндә бик ул кулланылмый. Шулай ук мин ышанам, безгә дә менә бу эш аркасында килеп чыгар дип. Но үзем шул вакытта тагын э, критик яктан үзебезнең татарларыбызны да әзрәк э, әрләсе килә. Нигә? Чөнки әлбәттә безнең Башкортстан татарлары тырыша, э, үз унзаңнарын сакларга гади халык. Ә менә мин кайбер үзебезнең э, тугандашларның, э, татар тугандашларына әйтәм инде бит, э, эш алып барганнарны аңлап бетмим. Э, мәсәлән, шул ук мәгълүмат чараларында Кайвакыт, мәсәлән, шул ук безнең Миллиард татар дигән сайт бар Татарстанда, анда менә еш кына бит, әлбәттә, татарларны горурландырып материаллар язалар, башкасына татарлар турында язалар, ләкин шул вакытта менә шул фальсификацияне аклай торган материаллар да чыга. Мәсәлән, Артур Идельбаев, күренекле башкорт милләтчесе, идеологның Ә, материаллары чыккалады, анда әйтәләр, фальсификация Башкортстанда юк, чөнки халык үзе сайлады дип инде. Ну, мин беләм бит ул яман, ялганлык мәгълүмат икән. Шул ук материалда, шул ук Иделбаев яза, менә Башкортстанда Ради Хабиров ике гимназия, татар гимназия ачты. Бу ялганлык мәгълүмат. Анда бер генә гимназия ачылды, 400 кешегә, ә шул вакытта 13 башкорт гимназиясе ачылды. Һәм бүтән вакытта да менә шул ук сайт алып баранда сөйләшүләр, янәсе ике халыкны берләштерәбез, ләкин татар Башкортстан татарларының проблемалары бер дә чишелми. Анда гел бүтән әйбер турында сөйлиләр, ә менә бу төп проблема турында сөйләүче юк. Ә, шул ук вакытта менә мин ә, бик э, зур рәхмәтемне әйтерим Интертат сайтына, шул ук Татмедианың анда Башкортстан проблемалы, татар проблемаларын яхшы күтәртәләр, күп сөйлиләр. Сезнең дә радиога рәхмәтемне әйтәсем килә ТНВга, чөнки анда менә безнең үзебезнең фикеребезне, ә, мәгълүматыбызны кертә алабыз. Менә моңа хәтле э, Татарстанда, Башкортстанның, ничек дип әйтәм, ул теге ак, ошондый теге нокта кебек торадыр һич чөнки күренмәй торган белми торган күп кеше әйтәдер янәсе соң сезнең анда бара дип менә мин ә, иң зур ә, алга китешүебез нәрсәдә күрәм менә бу халык саны алган вакытта татарстанда ә, яңадан башкортстанны үз өчен ачтылар нинди хәлләр булганын нинди проблемалар булганын кешеләр аңлый башладылар мин менә үзебезнең шундый бер кече генә Ә, җиңүебез дип э, аны тасвирлыйм. Бу ниндидер бер камалышта калган безнең Башкортстаныбыз, ә бит милләттәшләребез шунда яшәүчеләр һәм инде алар өчен аларның э, проблемалары, аларның мәсьәләләре безгә якынайды, ачылды булып чыкты инде. Ачылды, әй, мин менә шуңа күрә чакырыр идем, халык саны үттеп кенә тормыш бетми. Әйе. Анда ялган саннар булса да, безгә э, татар милләтенә, Татарстанга, үзебезнең Башкортстан татарын ташламаска кирәк. Хәзер менә теге күп яңадан шундый сөйләшүләр чыкты, халык саны беткәч, бөтен яңа колеяга кайтабыз, проблемалар бетә юк. Проблеманы яңадан башланачак, чөнки без аны йогынтысын менә бу халык санын алуның фальсификация йогынтыларын алдагы вакытта күрәбезчәк. Шуңа күрә безгә бу басымны кәметмәскә кирәк. Э, без әлбәттә дуслык турында сөйләшергә тиеш. Без башкорт халкы белән э, дошманнар түгел. Без алар белән дус, дусбыз. Без аларга гел ярдәм итеп торабыз. Мин мәсәлән кеше генә мәгълүмат әйтәсем килә. Менә хәзер Соңгы арада Башкортстандагы активистлар, башкорт активистлары интернетта башкорт теленең зур үсешләрен күрсәттеләр. Алар шулай ук онлайн словарьлар төзеделәр, ниндер Telegram чаттагы ботлар төзеделәр. Менә шундый теге IT-сферада күп алга китеш. Беләсезме, кем ярдәм итте? Безнең Татарстандагы Институт татарской семиотики, Татарстан фәннәр академиясендә эшләгән яшь галимнәр. Аларга ярдәм иттеләр. Димәк, без татарлар ярдәм итмәсәк, аларның алга китешләре бу вакытта булмас иде. Мин инде сәяси яктан безнең ярдәм итүләрне үземнең катнашуымнан да әйтәсем дә килеп тормый. Мин үземне э, әйтмим, кирәкле кеше белер үземнең менә ничек башкорт э, оешмалар активистларын яклавым. Шуңа күрә без гел ярдәм итеп торабыз, ләкин үзебезнең э, татар, Башкортстан татарларының хокукларын менә бу дуслашу дип аның өчен корбан чалырга кирәкми. Баш татарларның үз мәнфәгатьләре бар, башкорт халкының үз мәнфәгатьләре бар. Без башкорт халкының чын мәнфәгатьләренә каршы түгел, но үзебезнең Интересларыбызны якларга тиешбез һәм алдагы вакыттагы да безгә, әйтеп торам, халык саны беткәннән соң да бу эшне ныгынайтырга кирәк. Әлбәттә, Бөтендөнья татар конгрессы эшләргә тиеш, чөнки Башкортстанда безнең татар конгрессының филиалы бар. Пока әле аның эше бик күренми. Менә мин инде ышанам, алдагы вакытта безгә яңадан утырып, бу эшне карап, эшләтеп җибәрергә кирәк. Һәм шул ук Татарстан, Башкортстандагы татар оешмаларны эшләтергә кирәк. Без җирле оешмалар белән эшләмәсәк, Татарстанның анда бернинди опорасы да, татар халкының опорасы да булмыйчак. Менә тагын инде яртысыннан узып киттек без әйеме шушы халык санын алу кампаниясенең әйе бит. Менә сез әйткәнчә, башкорт халкы да, татар халкы да ул дус әйеме тугандаш халкыбыз безнең, ләкин шушы Кырмыска оясына таяк болгаткан кебек болгатучылар һәм туздырырга тырышучылар бар безнең милләтебезне, безнең дуслыгыбызны әйме. Менә шушы калган халык санын алу көннәрендә без аларның эш методикаларын ничек итеп белергә, ничек сакланырга, аларны ничек фаш итәргә, шул хакта бераз гына безне Кайда гына тыңласалар да, үзегезнең киңәшләрегезне, фикерләрегезне. Ну, иң мөһиме менә сезнең дә бит э, радиогыз бар, сез монда телефон э, телефон аша элемтәгә чыга аласыз, үзегезнең телефон номерларыгызны куясыздар. Э, мин әйтер идем, Башкортстанда безнең кешеләргә, Башкортстандагы үзебезнең якташларга әйтер идем. Сез менә бу халык саны алу барган вакытта сезгә басым, ниндидер ялган мәгълүмат тарату, фальсификация үткәрү, Алдауны ишетсәгез, сез безгә хәбәр итегез, ләкин менә Болгар радиосының телефонына аноним рәвештә булса да, исегезне, фамилиясен әйтмичә дә, мәгълүматны таратсагыз бик яхшы булыр иде. Бу безгә бик мөһим, чөнки халык арасында, җәмәгатьчелек арасында күбрәк мәгълүмат таралса, ул теге минем исемемнән генә анда яки анда берничә оешма активистлары исеменнән генә түгел, гади халыктан таралса, ул бик яхшырак булыр иде безгә. Алдагы вакыттагы да бу көрәшне дәвам итергә, бу саннар өчен Дөреслек өчен көрәшергә безгә зур мөмкинчелек турый. Аннары инде бу психологик яктан да зур ярдәм итә, чөнки без үзебезнең татарларны, Башкортстандагы татарларны, күпчелегебезне күрсәтергә тиешбез. Без бар икән, без теге, ничек дип әйтәем инде, үзебезне яшереп тотмыйбыз, куркып ятмыйбыз. Шуңа күрә безгә менә бу элемтәне таратырга бик кирәк. Хә, а, өченче моменты инде ул, мин әйткәнчә, гос, кем әле үтмәде халык санын, сезгә переписчик килмәде, сез госуслуг аша кереп, теркәлеп, Анда теркәлгән сыйныф күпчелегез катнашырга чакырам һәм үзегезнең туганнарыгызны да шунда кертергә. Һәм инде